Hakha ah Chin Miphun Ni tuah ding aa fiang cang. Sunghlai taktak in tuah an timh. Kum sawm sui le kum hninak Chin Miphun Ni cu Hakha khua ah sunghlai taktak in an tuah lai tiah thonghni kum kul February na ruk ah kan theih. Thonghni kum kul February na ruk ah Hakha khuanu khuapa le peng uk zung ṭuanvo ngeitu vialte peng uk zung ah tonnak kan ngei i Kum dang bantuk in Hakha ah Chin Miphun Ni cu hlunghlai taktak in tuah ding in biachahnak kan ngei. Tuandau ah khan cun Thlantlang ah tuah ding in an ti caah Thlantlang le Hakha cu lam naih te kan si. Cun unau chungkhar bantuk kan si ko caah Hakha ah kan tuah a si ahcun Thlantlang hi a hlunghlai sual lai lo tiah kan ruah. Asinain kan ruah ṭhan tikah Chin miphun nih kan sunsak tukmi kan miphun ni a si caah Mindat le Falam khua ah Chin ramkulh cozah nih an rak tuah lio zongah Hakha ah kan rak tuah ve ko. Tang pakhat kan si ve caah tuah lo awk a ṭha lai lo tiah bia kan chah. Hi tuahnak dingah committee ngan pakhat le sub-committee pariat ser in ṭuanvo i phawt a si cang tiah Hakha khuanu khuapa Chairman Pu Sang Mang nih The Hakha Post ah a chim. A hlan bantuk in hlunghlai taktak in kan tuah ko lai nain zungkip in hmuhsaknak piahkhan cu a um kho lai lo. Asinain dawhkhan le a dangdang a herhmi cu tlamtling tein a um ko lai. Theih zong a um lai. Cun tuahnak ding kongah a dangdang a herhmi tete cu committee nih February ni hleihnih ah tonnak kan ngei ṭhan lai i cu tikah fehter a si te lai. Tuahnak dingah tangka hi kum dang ahcun cozah lei bawmhnak a um tawn. Atu tiang ahcun cozah lei nih zeihmanh an chim rih lo nain Bawmhei cu kan i tim ko. A bik in kanmah khuanu khuapa hrimhrim biatak tein kan cawlcang lai. Cun khualsan ding kong zong February ni hleihnih ah a fiang te lai tiah The Hakha Post ah a chimchap. Kum fansi le kum hnihnak Chin miphun ni cu Hakha Vuntu Mawng celhtual ah Kumdang bantukin hringhai taktak in an tuah lai. Chinrawn kulhawt cun Chin cozah hruainak in Thantlang khua ah an tuah lai tiah kan theih. Tukum August Hamsi Rewin hinak Chin miphun ni February ni kul ah The Hakha Post Hruhawhnak in a vui hnihnak peng cu zuamnak Hakha khualipi Kyomang cawltual ah tuah ṭhan timh a si. Tukum zuamnak ah pakhatnak laksawng sing thum, pahnihnak sing hnih, pathumnak sing khat pek an si lai. Aa zuammi paoh rang pakhat ah tangka thong sawm thum cio pek an si lai. Fan tam deuh kan hmuh ahcun hinak tam zong pek an si te lai. i zuam dingin rangthal aa cawk i zingfate a cawng cuahmah mi zong an um cang i nikumnak cun hlunhlai deuhdawh ngai a si. Nikum aa zuammi kha rang pahra an si. Rang a ngeimi paoh rak i zuam dingin kan i sawm hna. Coronavirus ruangah Hakha thilpuan tortilla tu cheukhat tangka lut a tla. Zeihnih hrawngte lawng a chuahnak a si rihmi coronavirus ruangah Myanmar Tuluk ramri Suili hrawngah dorthil a la tawnmi Hakha dawr ngeitu cheukhat thilla ngam loin an um i tangka lut kongah hnahnawhnak a pek hna tiah kan theih. Cozah nih Suili kal a khap an ti. Cun internet cahmai zong ah a lang. Cucaah kan kal ngam ti lo. Kei hi kumkhat ah a tlawm bik vuithum cu dawr thil lak ah ka kal tawn. Atu hrawng te hi ka kal tawn caan a si. Kal ngam a si lo tikah thil zual ding ka ngei lo tluk a si. Dawr thil hi Thai a laklaw deuhmi lawng an taang. A ngan deuh, a fa deuh ti bantuk in an taang i a cawtu caah aa laklaw dih. Tlawhnih hrawng te lawng a rau rih nain tangkalut lei ah hna a kan hnawh ngaingai tiah Hakha lamtawnnak ah dawr tuahmi pakhat nih The Hakha Post ah a chim. Hi kongah min langhter lomi pakhat nih Kei hi sili in ka hung tlinnak nizan naite a si. Hi coronavirus zawtnak a chuah hlan deuh ah khan Tuluk ramru an khap cang nain a lutmi cu an um pah ṭhiamṭhiam ko. Amah belte atu hi an kum thar lio a si fawn i dawr an khar. Kan kir lei ah coronavirus a chuak ti an thanh hi a si tiah The Hakha Post ah a chim. Hi zawtnak ruangah cheukhat online shopping pawl zong thil an la kho ti lo i chawlehthalnak ah a donhkhan hna i Hakha le Thlantlang thilpuan dawr tuahtu cheukhat cu thilthar zuar ding ngei loin a ummi an um tiah kan theih. Dawtmi nu le pa, u le nau hna, tutan Hakha Nat kan thawngchimnak cu hi vial in ka ngol rih lai. Zotu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm.